Pentatonix hi i lo la hre ngai lo a nih chuan chart topping leh a cappella tih thumal te pawh hi thil in hmeh lo riau niin i hre ngei ang. Mahse, he talented stars te hian an aw theihna ringawt hmang hian thil an ti danglam hle a ni. Awle, engtiang taka invawrh sang thei nge an nih?

Pentatonix hi music scale, music chi hrang hranga hman tam em em a ni a, note panga awm pentatonic scale a ni tlangpui. A timawi danglam turin X hi kan bel a ni, tiin Mitch chuan a sawi. Vawi tam tak school-ah teh an zai fo hnuin Lady Gaga hla, Film version, Telephone tih an sak YouTube-ah an dah luh chu, Nasa takin a darh ta hluai mai a, Sangni sawmhnih kumah chuan hmun hnih a an upload chuan million views a nei ve ve a ni. Chumi hnu chuan an pathuma an zaina video hrang hrang an post a, Beyonce hla Sweet Dreams te, Katy Perry hla Fireworks te pawh hi a tel a ni. High school an kal laia an lar tak viau hnu chuan Scott, Kirsten leh Mitch te chu mahni kawng theuh zawhin an kal darh a. Chu chu The Sing Off Season Three a tel tura an inzawm khawm leh thleng in a ni. Mahse, Jake Snake hnena Mitch in a sawi danin group atan chuan a tlem berah mi panga a ngai a, thian kal tlangin Avi Kaplan, Bass, an chhar a, Beatboxer, Kevin, KO, Olusola hi YouTube atangin an chhar bawk a ni. An pawl hi a hun taka an inzawm khawm thei niin a lang a, Hollywood Reporter hnena Kevin chuan ti hian a sawi. Avi nen hian audition hma ni ah kan kal a, a zamawm duh hle a ni, tiin. Nimahsela, heng zai thiam panga te hi an han zai ho tak atang chuan an hnung tawlh ngai lo a, Pentatonix chuan an intihsiakna ah chuan hnehna an chang ta a ni. Zai thiam, hla phuah thiam leh en diktu Sara Bareilles chuan Billboard hnenah thil thlak danglamtu, kawng dik lam zawha hma hruaitu an ni, tiin a sawi hial a ni. Mi panga awmna pawl te chu. Thil ti ho thin mai ni lovin chhungkua ang hialin an hrang chho a. Kum sang ni sawm pali khan Scott chuan Entertainment Weekly hnenah, Chhungkua ang mai kan ni, eng lai pawhin kan awm hauh a, a chang chuan kan thu a inhmu lo ve thin, tiin a sawi a. Mi chi hrang hrang leh in ang lo tak tak kan ni a, mahse chutih rualin thil pakhatah erawh kan in lungrual tlang em em a, chu chu rimawi kan tuipui em em vek khi a ni, tiin Kirsten chuan a sawi bawk. Kevin chuan an group chakna chu Hun liam zel in pangai tak in a herh chhuah a pui a ni, a ti a. An zai ho tir ah in hriat na mumal tak nei an nih lo avang in a tir lam ah chuan an duh dan te in hriat thiam na kawng ah harsat na an nei thin a. Mahse tun hnu ah chuan Kevin chuan, Tun ah chuan kan in hre chiang tawn tawh a, a tha zawk tur zel hi kan hre thiam tawh a, A chhan chu, Mimal tin thatna leh theihna kan inhre tawn vek a ni, tiin a sawi. Thil pakhat chiang tak chu, he talented groups hi an thiam thil atan hian an inpekna a sangin a mar pat reng a ni. Pentatonix member ten Entertainment Weekly te hnena an sawi danin, French la pakhat, Pa Bawu Tay tih Stomey hla sak an tum tum pawhin French tawng zirna class-ah an kal phah hial a, French tawng-a an zai dawn vang hian, An hla lo sak fo teh ang ngawt a ni dawn lo tih an hrethiam bawk a ni. Heng mi panga te tan hian thil awl tak a ni lo chiang reng a ni. Hemi chungchang band member te sawi dan chu harsa tak a ni, a bum bauh hret tih leh hahthlak tak a ni tih te a ni a. Scott sawi zel dan chuan a hla original ngeiah an perform tur a phur em vanga zir chhuak thei hram an nih thu a sawi a, chu mai bakah, Mitch chuan an zai hunah a nih dan tur ang taka an sak chhuah theih loh chuan an fans te an lunghnuar an hloh thu a sawi bawk a, an sa fuh ta hle reng a, French mipui hmaa life-a an zai pawhin duhthut samin an zai tha a ni. Entertainment industry-ah hian mi zawng zawng hi an inhre tawn ni berin a lang a, high school an chhuahsan hnu chuan Scott, Mitch leh Christine te chuan Pentatonix-ah chuan hlawhtlinna ropui tak an hmu a,

Kan thian ho zingah chuan amah chu a palina a ni ngei ang, kan inkawm ngei em em a, a duhthusam thin tihlawhtling theiin a awm a ni. Inthian thatna lam aia mahni mimal tuina lama kal a ni ber mai. Kum eng emaw zat chu Pentatonix hian an mahni ngainatu fans rinawm sang tam tak an nei ta a, an YouTube channel pawhin subscriber maktaduai sawmpariat chuang lai a nei a.

Concert dawnah stage hnung lama an inhmuh tumin Kelly hian Pentatonix music video zawng zawng a en tur thu chiang takin a hrilh tih a sawi a. Scott chuan, Celebrities ho hi thlalak pui turin tumah ka sawm ngai lo a, mahse ka ngaihtuaha ka sawm ngei a ngai a ni. Kan ben hian hei hi thil thleng tak tak a ni tih hriat reng ka duh a ni, a ti. An zai thei takzet a ni, a mak ropui a ni e. Hemi hnuah hian Clarkson leh Pentatonix te hi zaiin an zinho a ni. Christian tan chuan Channing Tatum in an video Royals a post chu thil ropui tak a ni bawk a, ka lo phur lutuk a, a chhan chu min lo en ve ngei a ni tih a hriat a ni, a ti hial a ni. Pentatonix hi a cappella group an nih vangin engkim mai hi an aw ngawr ngawr a, a inghat a, rimawi dang tel miah lo a zai an nih avangin engmah han thup vel hi a theih lo a ni. An vocal chord dik taka rem tur hian inbuatsaihna nasa tak an neih thin a ngai ang tih chu. Awlsam takin a rin thei a, mahse a nihna takah chuan mipui hmaa an zai dawn hian inbuatsaihna dangdai tak an nei thin a ni.
Hemi awmzia chu ngaihtuahna ber hi music atanga laksawn loh tur a ni e. Press meet-in an kawmnaah Kirsten chuan a inbuatsaihna chu hano a ni mai tiin a sawi a. Scott chuan Red Bull chiah a mamawh tih thu a sawi a, Avi erawh chu reilo te muhil hmasa zet lo chuan show ah a inlan duh lo a ni. Min ti hahdam a, ka aw pawh a ti hniam sat a ni, tiin a sawi fiah. An group hi mipui hma ah an inlan dawnin an tawngtai ho hmasa thin tih an sawi bawk a ni. Pentatonix hi music group mak tak maia vannei thei riau niin an lang a. An video lar hmasa ber atanga The Sing Off-a pakhatna an nih thlengin vanneihna leh kawng awlsam tak nei an ang hle a ni. Nimahsela, awlsam tak hian engmah hi a lo thleng bik lo a, kum sanghnih sawm pakhata The Sing Off an lak hnu khan vanduaithlak takin an label ten an ban thut mai a. Cincinnati Magazine hnenah Scott chuan, Thil thleng tawrh hrehawm tak a ni, a ti hial nghe nghe a. Label contract kha Sing-Off lawmman an lak te zinga tel a ni a, an zavaiin Los Angeles-a music-a hma la tura inpumpekin an insuan lut vek bawk nen Scott chuan, Khatia bahna kan awm khan a hrehawm tak zet zet a ni, a ti a. Kan thiltih hi kan tuipui em em a, chhunzawm zel pawh kan duh bawk a ni, tiin Kevin chuan a sawi bawk. Beiseina tlem erawh a la awm a, Scott sawi hmangin an original contract kha a tha lo em em a. Khatia ban an nih takah khan YouTube ah hmelhriat an neih theihna remchang a lo awm ta a ni. Magda duai riat vel subscriber an nei thuai a, record label lian zawk RCA Records ah hmun an chang ta thuai a ni. The Sing Off ah an inlan vanga hriat an hlawh piah lamah social media a lo awm hi chu a lawmawm tak zet. An group hi a lar phah in a hming a darh zau phah hle a ni. Han thir let hian YouTube leh social media dang te pawh hi an fan base darh zau nana pawimawh ber chu a ni a. Mitch chuan, Thu thar a darh awlsam mai ni lovin, kan hun tawn zel te, fans ten awlsam taka an hriat theihna kawng tha tak a ni a, mimal tak pawha mi an hriat theihna a ni bawk, tiin Jake Stagg kawmna ah a sawi a ni. Kum sang hnih sawm paruk khan Avi chuan fans te nena in kungkaihna tha an neih theih dan a sawi a, Social media hi engkim lairil leh bulpui chu niin ka hria, tiin face culture te a hrilh a ni. The Pitch Perfect movie hi a capella lama inelna vawrh sang tu bulpui a ni kan ti thei awm e. Pentatonix pawh tel ngei tur chiang sa anga ngaih theih a niang.
Pitch Perfect tua kan inlan ngei dawn tih puan chhuah a nih hi kan lawm em em a ni. Sangni sawm panga kawma Zikual atan mite la hmuh ngai zen zen loh an zai a capella mashup hla chawh pawlh an ti chhuak a, chu chuan fans te ah phurna nasa tak a pe a ni. Mi then a sawifiah na ah he film a an performance chu a hma a an chanchin tlem tih lan a ni a. Mitch chuan Entertainment Weekly hnenah, Hun pangaia kan tih tur ang chu a ni lem lo a, mahse hei hi The Sing-Off-a kan zin kawng lan chhuahtir thei a ni. Bul kan ṭanna aṭanga han kir leh a, kan lo tih ṭhin dan lo deuh han tih chu a nuam phian mai, tiin a sawi a. Scott chuan producer-te thawh puinawmzia sawiin, An group pawh an remruatna kawngah te zalenna an pe, a ti a. Nangmah nen tha in tih dan dan in rawn ti rah u, an ti a. Kan duhdan in kan siam a, kan thawn a, kan en dik a a tha e, an ti mai a ni, tiin a sawi. Pentatonix fan i nih chuan an Krismas hla te kha i hre ngei ang a. December thla chhung chu i ngaithla tlut tlut ngei ang. Mariah Carey leh Michael Bublé tih loh ah chuan zaithiam tlem te chauh in he hun bik hla an siam ah te hian hlawhtlin na an hmu a tih theih awm e. Scott in Billboard ah fiamthu ti tak in a sawi a. Krismas hla an siam hi an thil tih a zawnga an tih fuh ber a ni, a ti. A sawi hi a dik a ni, an album zahnih chuanga top ten zingah a zah ve lai chu Krismas hla a ni.
Inhriat angin Pentatonix tan chuan Krismas a ni reng mai. Thenkhat chuan Christmas ban min ti ngei ang, kum tuanin kan tan Christmas a ni reng tihna a ni, tiin Mitch Geraci chuan a sawi. Kristen chuan hemi chungchang hi sawi fêhin an group hi Christmas hlaah bawk an luh leh thinna chhan a awm a. A capella leh Christmas hla hi a inhmeh bik em em a, a boruak hliah hliah a, sakte hi a nuamin a va hlimawm thin em, tiin Nola a hrilh a ni. Pentatonix Christmas hla pakhat. Good to be back phuahtute zingah Kristen hi a tel ve nghe nghe a ni. He group tana hun hlim awm loh berte zinga mi chu kum sang hnih sawm pasarih khan a thleng a, chu chu Avi in Paul ban san a duh tawh vang a ni. Group member te awm ve in Facebook video ah group a chhuah san thu hi mittui nen a puang a. Decided to take a step back from Pentatonix.
Pentatonix atanga bang tur hian thutlukna ka siam a ni, tiin a sawi. Group ah kum ruka awm chhungin nuam a tihzia fans te a hrilh leh a. Pentatonix member nih vanga thil tih tul thin te hian a chang chuan a nun a tihbuai thin thu sawiin ka nuna thutlukna ka siam tawh te zingah a harsa ber pawl a ni. Kan group thil tih hi ka ring zo tawk a, an la tih chhoh leh zel tu te pawh ka ring zo a ni tiin a sawi a. A hnu deuh chumi kum vek chuan Maths thar Maths Sally-a'n an group chu a rawn zawm ta a ni. Matt chu tuna hnaih taka a thawh hopui mai turte fans ruhkawl a lo ni tawh chin bawk a, a Instagram post ah te hian a ziak. Khawvela mi inngaitawm leh ngainat awm ber an ni a, hun rei tak chhung ka lo ngaihsan tawh te nen thawk ho thei tura ka awm hi malsawmna a niin phu lo ka inti hle, kan duhthusam hi a thleng dik thei chiang a ni, tiin. Pop icon Ariane Grande hi he group tan hian a hlu tak zet a. Music chungchang sawi chuan he group tan hian hmanraw tangkai leh hlu tak tak a lo pe tawh a ni. A hla problem tih hi kum sanghnih sawm pali khan an cover a, sanghnih sawm pakua khan a hla lar atanga lak khawm The Evolution of Ariana Grande an lo siam tawh bawk a ni. Ariana Grande in a lo hmuh chuan hei hi a ropui tak zet a ni, ka hmai te a vawt zo vek a, a tawpah phei chuan ka tap chhuak hial a ni tiin a tuit nghe nghe a. He review phur awm tak hi Pentatonix chuan chhang le tin I tawngkam tha tak vang hian kan lawm e. Ariana Grande, Ngaihthlak nuam i lo tih ve vangin kan hlim em em a ni. Kan hmangaih che, tiin. An group hian Ariana Grande hla hrang hrang lak khawm, minute nga chhung daih, video YouTube ah an dah chhuak a. Billboard in sang ni sawmpariat chhunga an album duh ber a zawhna chu Ariana Grande sweetener a ni, tiin group member zawng zawng chuan an sawi a. Scott chuan pawm takin, Ariana fans ruhkawl kan ni e, a ti a. Kan hma lamah hian an la thawk dun mai angem? Kan sawi theih tawk chu duhsakna hlan mai a ni rih e. Pentatonix atanga music dang i beisei a nih chuan i vannei chiah a ni. Group member pahnih Scott leh Mitch te chuan an pahnih zai dunna Superfruit an din a. Paper interviewna ah Scott chuan group atanga pen hran a awlsamna chhan chu a hma a rule an lo neih tawh te vang a ni, a ti a. A sawi fiahna ah chuan, Dan kan nei reng thin a, kan din tir atangin solar project kan neih theuh vangin kan dan chu tu pawhin an duh duh an ti thei ang. Amaherawhchu, Pentatonix hi a pawimawh hmasa ber tur a ni tih hi a ni. Tiin a sawi a, a lan dan chuan solo vanga pentatonic skate darh mai chu tuna tan chuan a hlauhawm lem lo a nih hmel a, hei hi a tha hle a, a chhan chu a capella hits anmahni atangin kan beisei reng a ni. Milaite News hi lo subscribe ve ngei ngei la, videos ngaihnawm leh hmuhnawm tak tak kan neih thin bakah i celeb ngainat tak tak video te pawh kan rawn ti chhuak zel dawn a ni.